Gudden Owend. Wéi ech virdrun hei hinner komm sen, hun ech um Radio héieren, wéi den Här Wiseler gesot huet no der Pressekonferenz iwwer d'Cargolux, de Sujet Cargolux, dat heescht den zweete Versuch fir d'Cargolux auszeverkafen, De Sujet Cargolux wier vill ze vill seriö. Et géif en Appell un d'Parteie maachen, fir de Sujet Cargolux net an de Walen ze diskutéieren, well dee Sujet vill ze vill seriös wier. Also ech kann nëmme staunen iwwer esou eppes. Wat heescht dat? Heescht dat, dat alles, wat si während de Walen diskutéieren, eigentlech guer net seriö ass an déi seriö Problemer net do dohinner gehéieren? Ech fannen dat ee Witz. Fir eis ass et just ëmgedréint. Fir eis mussen d'Wahle goen iwwer déi Saachen, déi d'Leit betreffen, iwwer d'Realitéit. An d'Realitéit ass kloer. Zu Lëtzebuerg, an déi, déi bëssi méi al sinn, déi hätten sech dat vrun 20 Joer iwwerhaapt net kënnten denken, datt mer a esou eng Situatioun kéimen, zu Lëtzebuerg ass all véierteg dout, All véierte Stot huet Schwieregkeeten, virum Enn vum Mount mat sengem Akommes iwwer d'Ronnen ze kommen. All véierte Stot, dat muss ee sech emol op der Zong zergoe loossen. Et gëtt sécherlech nach Leit, deenen et gutt geet, mee et gëtt awer scho ganz vill, deenen et guer net méi gutt geet. An all zweete Stot, dee monoparental ass, vun enger Persoun mat engem Kand, huet Schwieregkeeten, fir mat deem Akommes, wat se zu Lëtzebuerg hunn, iwwer d'Ronnen ze kommen. E Chômage-Taux vun 10 Prozent, och dat hätt vrun Joren nach keen geduecht, wéi ëmmer gesot ginn ass, Lëtzebuerg ass dat gelueftent Land, an deem esou eppes mat hire louse Politiker net wäert virkommen. All Zéngten, dee Schwieregkeet fir eng Aarbecht ze fannen. All fënnefte Jugendlechen, dee Schwieregkeet huet fir eng Aarbecht ze fannen. Elo schonn gëtt d'Schwieregkeet vu Jugendleche fir eng Aarbechtsplaz ze fanne genotzt, fir hir Drock op de Mindestloun ze maachen, fir een zweeten Mindestloun anzeféieren a fir d'Prekaritéit ënnert deene Jugendlechen ze fërderen, fir hinne keng fest Kontrakter méi ze ginn. An och dee Wee si mer nach net um Enn. A wa mer e bëssen iwwer den Tellerrand kucken, da gesi mer, datt an Europa, d'Halschent vun der Jugend keng Aarbecht méi fënnt. Et gi Länner, do sinn et 70 bis 80 Prozent vun de Jugendlechen, déi keng Aarbecht méi fannen. A via den Index hu se et fäerdeg bruecht, fir all Mënsch, ech soen de Chiffer nach eng Kéier, Hun se färdeg bruecht fir all Mensch eng ganz Pei ze klauen. All Mensch ass an den leschte Joren ee Mount gratis schaffe gaang. Een deen 2000 Frang verdingt, een deen Euro verdingt, een deen Mindestloun verdingt, een deen eng Mindestrent huet, huet eng ganz Rent, ee ganzen Loun musse leie loossen wéinst der Indexmanipulatioun, deen einfach als Cadeau un Patronen gaang ass. An domadder wëll ech Iech elo weider net mat Chiffere belaaschten, mee d'Realitéit ass awer och déi, dat d'Kris an de Chômage genotzt ginn, fir weiderzefuere mam Sozialofbau, fir weiderzefuere mat der Indexmanipulatioun. Se si sech all eens, dat soulaang wéi d'Kris undauert, den Index misst weider ausser Kraaft gesat ginn, héchstens eng Tranche de Mount, fir de Mindestloun ze senken, fir d'Renten ze senken. Et sinn och Sozialwahlen dëst Joer, den 13 November. An d'Gewerkschaften sënn sech eens iwwert ee Punkt, dat ass de Sozialofbau, datt et drëm geet fir deen ze stoppen. A grad do si mir gefuerdert. Grad an där Problematik ass keen aneren an der Chamber, dee kapabel ass fir ze soen, wou de wéi et muss maache fir de Sozialofbau ze stoppen, dass keen aneren an der Chamber bereet d'Mobiliséierunge vun de Gewerkschaften an d'Uspréch vun de Gewerkschaften an der Chamber ze vertrieden. Mee mir wëlle méi wäit goe wéi just ze verhënneren, datt et méi schlëmm gëtt. Mir wëllen, datt d'Produktivitéit, déi an deene leschte Joren, iwwerhaapt iwwert déi lescht, ëmmer permanent zouhëlt, sech an de leschten 20 Joer verduebelt, verduebelt esou héich ginn ass, datt de Räichtum, deen ëmmer méi, ëmmer méi Räichtum geschaaft gëtt an deen net méi bei de Leit ukënnt, mir wëllen dorunner eppes änneren. An ech ginn nach eng Kéier d'Beispill, well et awer menge mir no relativ kloer ass, vum Wirtschaftstheoretiker Keynes, deen 1930 gesot huet, datt, wann d'Wirtschaft sech esou weiderentwéckelt an d'Produktivitéit entwéckelt sech esou weider a se huet sech esou weiderentwéckelt, da wäert an 100 Joer jiddereen nëmme méi 15 Stonne brauchen ze schaffen. 100 Joer vun 1930 a 2030, mee esou wéi de Moment d'Tendenz ass, wäerte mer 2030 net 15 Stonne schaffen, mee 50 oder 60 Stonne schaffen. Wat huet de Keynes vergiess? En huet vergiess, datt mer an engem System liewen, wou d'Gier a wou de Profit esou staark sinn, datt en net méi bei de Leit ukënnt, datt de Räichtum an d'Produktivitéit net bei de Leit ukënnt, mee an enger Minoritéit vu Leit, vun Hänn konzentréiert gëtt. Ech wëll awer een zweet Beispill ginn, wat de Serge opgeworf huet. iwwer d'Entwécklung vun der Produktivitéit. Zu Lëtzebuerg ass 1970 d'véierzeg Stonne Woch agefouert ginn an am Avis vun der Sozialkommissioun vun 1970 steet dran, géint 1985 wäerten d'Leit just nach 30 Stonne schaffen. 1985 ass also schonn eng Zäitchen hier, also elo si mer schonn net wäit vum Keynes ewech. Wat hunn se vergiess? Jo, d'Gier vun de Kapitalisten, déi dat wëllen accaparéieren an d'Suen amplaz an d'Produktivsphär, an d'Realwirtschaft ze reinvestéieren, an d'Spekulatioun stiechen, mat dem Resultat, wat mer elo kennen. Mee se hunn awer nach eppes Zweetes vergiess, déi Hären, déi an dem Sozialbericht dat doten 1970 geschriww hunn, Si vergiess, datt, wann d'Kris kënnt, do wou d'Politik eigentlech misst méi staark ginn, datt d'Politik géing kapituléieren. An d'Politik huet kapituléiert. D'Politik wëll näischt méi maache fir d'Leit. Wat mir wëllen. Wat mir wëllen, ass eng aner Gesellschaft. Wat mir wëllen, ass sozial Gerechtegkeet. Wat mir wëllen, ass eng Ëmverdeelung vum Räichtum. Awer net eréischt muer, mee haut wëlle mir domadder ufänken. An dat ass dat Zweet, wat eis vun den Alleguerten ënnerscheet, déi op muer waarden a während der Kris weiderfuere wéi bis elo. Mir hätte gären, a wa mir vu Räichtem schwätzen, da schwätze mir net nëmme vu Suen, Da schwätze mir vu Mënschen, vu Liewen, vu Léift, vun Natur, vun Ëmwelt. Dat sënn d'Räichtemer, vun deene mer schwätzen, déi mer verteidegen an déi mer wëllen, datt se all Mënsch ze gutt kommen. Mir wëllen eng solidaresch Gesellschaft mat selbstbestëmmte Bierger, eng Gesellschaft vu Männer a Fraen, déi gläichberechtigt sënn, déi wierklech fäerdeg bréngen, sech d'Aarbecht ze deelen, d'Fräizäit ze deelen an hirer Famill déi Zäit hunn, wou jiddereen Zäit huet fir Matbestëmmung, fir demokratesch Participatioun a Selbstorganiséierung. Duerfir kämpfe mir déi zwou Ebenen, verhënneren, wat déi aner wëllen, datt et ëmmer méi no ënne geet, an d'Spiral ass kloer, a mir wëllen an eng aner Richtung goen, vun enger anerer Gesellschaft, an déi ass méiglech, an duerfir kämpfe mir. Merci.